Te Maruwihi, Marutuna i a Hongi Hika. Aha ko Tupara, aha ko Ngutu Parera, aha ko Purepo? He whakaaro nōna me pēhea rānei tēnei mātauranga whakahokia mai ai kia, kia rangatira ai tana noho me te noho o tana iwi. Kua mehemehe haere te ingoa o Hongi Engari, mō mātou ake te hanga e tino mōhio ana ki te hītori o te nōta o Te Tai Tokerau. Āe, pēnā e kōrero ana koe mō te kapa o ngā rangatira, i te wā ka tau mai ai ngā Pākehā, ngā mihingare, te pū, te whakapono horekau he rangatira hei rite i a Hongi. Me mōhio tātou ko Hongi Hika i roto i ngā tau pahure 30 pea, ka pahemo ki muri neki. Ā, kua taka te īngoa a Hongi Hika ki te atarangi o wētahi kē atu. Otirā, i te wā e mana tonu ana a Hongi, hura kau hei rite i a ia. Nā, ko Hongi i te taha ki tana māmā heke mai a Ngāti Kahu.

Engari, māku e mea atu ki a tātou, ko te haupūtanga o te mana a Toa mō Hongi riro mai i a ia i tana tupuna i a Te Wairua. Ko te tumu o Ngāpuhi nui tonu, ko Rāhiri. Tā Rāhiri ko Kaharau, tā Kaharau ko Taura, tā Taura ko Te Māhia, tā Māhia ko Ngāhue. Tangahue, ko te wairua. Ko te wairua, puta i a ia ko te auhā, tā te auhā ko te hotete, tā te hotete ko Hongi, tā Hongi ko Hāre, tā Hāre ko Toetoe. Nā, ko ngā uri ake kei roto i te rohe i Whangaroa. Nā, e kore tae te kōrero mō te tai tupuna pēnā i a Hongi, pēnā ki, pēnā hora kau koe e oti ana te whakahua i tana whakapapa. Te tangata nei a Hongi He ariki i roto i ōna hapū, he tohunga noki. I aua wā ko te tohunga rongonui rawa atu i waenga tonu i a mātou ko Nuku. Nā, ko ngā reo tapu i a Nuku nō Hawaiki, ā, ngā karakia kia tau ai te mauri o te tangata, kia tupu ai te raruraru ki te hinengaro o te hoariri, kia, kia pūkerikeri ai te moana, kia tātā mai aitua, wēnā mea katoa. Nā, ka haere ake e Hongi ki reira ka tukuna kia hau atu ki roto i te ana, e, tēnā ana e kore e kitea me kore mā te moana. Nā, ko aua ana kei te takiwā o Muriwhenua ake, kei tētahi horakau e tawhiti ana i tētahi kāinga e kīia nei ko Paerutu. Ā, nōku i te tamariki, tekau mā rima, tekau mā ono pea ōku tau, tae ū ka haria ki reira. Nā, tōna tikanga, ētahi mātua ōku, tā rātou hiahia me tuku ahau ki roto i te, te ngutu, ā, ki roto i te, te, te mea, te, te waho o taua ana mā te ropi, engari he rongo nō taku karani māmā ka nātia tēnā whakaaro. Engari aua ana kei reira tonu, otira horakau te tangata e mohe ana me pehea ranei te hau atu ki roto hoki ora mai ai. Na, mo te wahanga ki te huarahi i nui ai te ingoa a Hongi, Tana haerenga ki Ingarangi. Na, ko wana piri whakawhiti ai ki Ingarangi ko Waikato, ko Korokoro. Ko te tangata nāna rātou i arahi ko Kendall. Ko e tetahi o nga kai tonotono na te Hahi Mihingare. Engari ka taka ki te raru, ka hapu tetahi wahine Maori i a ia, tana tetahi o nga puawai, Mēnā horakau i hapū, ka tupu ake te raruraru i waenga tonu i a ia me wana hoa Pākehā mō tana moe tahi ki tētahi wahine Māori. He tino whakamīharo ki a Ngāpuhi i mea, i rīria a Kendall mō tana whāwhā i te wahine Māori. Hoina ki a rātou he tohu rangatira. Nā, ka haere atu ki reira nōna a Hongi Ingarangi, Ka oti a ia ngātahi me tētahi pūkenga reo ki reira te whakatakoto me pēhea rānei te reo Māori e hopukina ai, tuhi ai ki te kapu o te pepa. Ā tō mua, nāna i āta whakamārama atu ki a Professor Lee te rere o te reo Māori. Ka hopukina e Professor Lee ka hurihia hei hei alphabet mo te reo Māori. Na Hongi tērā mahi. Na ka riro mai aua mana i a Hongi Nā, me, me kaua tātou e pōhēhē ko te kaumātua nei, ko te tohunga nei, ko te ariki nei, ko te mārohirohi nei a Hōngi, ā, he tangata kai patu nahe anō. Tuarua, he kete nō Hōngi i tana tūtakitanga atu ki a Kīngi Hōri pea. He kitenga nōna i te tinitini o āna hōia, te nunui o ōna kaipuke, me te weriweri o ōna pū. Aha ko Tūpara, aha ko Ngutu Parera? aha ko Purepo. Ka mutu, nōna i reira, kīhai ia i mataku, kīhai ia i whakatahuri tana tuara. He whakaaro nōna me pēhea rānei tēnei mātauranga whakahokia mai ai. Kia, kia rangatira ai tana noho me te noho o tana iwi. Otirā, te tino taonga i whakahokia mai ai e Hongi, e rua. Nōna hoki i reira ka riro mai i a ia ngā pū. Nā, nā, ka hoki mai a Hongi ki te hau kāinga. Me wāna pū, kātahi ka ka tatū i a ia, māne haere atu ki te te ngaki i ngā tarutaru kei tana mahinga kāore anō kia murua. Ka mutu, ka riro mai i a ia wāna pū, ka whakahuihuitia e ia a Ngāpuhi. Nā, nō konei te īngoa a Ngāpuhi i tīmata te kake haere. Ka mutu, ka hoki mai ai a Hongi Hika he me hua e ia wāna pū. Ki ngā īngoa mō ngā pakanga i hinga ai a Ngāpuhi. Ko Waiwhāriki, koe tērā te wā i tae mai ai a Ngāti Maru. Ko te tupuna nāna rātou i ārahi mai, whakapae ana ko Ahurei. Ka mutu, ka hinga a Ngāti Rangi. Muri mai ko Teke Tanumia, ā, hei aha māku e whakahohonu atu i te tikanga o tērā ingoa, engari māku te kī atu ki a tātou, ā, mō te hinganga o te koa, te tamāhine, ā, te tuahine, a Hōngi. Ko te kai a Te Karoro, koia tērā te wā, I mate ai a Pokaia me te hia rānei rangatira o Ngā Puhi i a Te Roroa, i a Ngāti Whātua, i a te, i a Taoho. Ā, ko Taoho te puru o Te Kaipara. Tū atu i tērā, ā, ko Mahurangi, ā, ā me te hia atu īngoa. Ka mutu, ka hoki mai a Hongi. Ka tatū i a ia me haere ki te takitaki i aua mate. Ko te hia rānei o ngā wāhi i tae ai a Hongi me wāna hoa? Ko ngā tino hoa a Hongi i roto i a Ngāpuhi i taua wā ko wāna, ko ōna ake, ā, ko Kira, he tino rangatira tērā i roto i a Te Ngaere, ā, ko Te Rewa, ko Moka, ā, ko Te Wharerahi, Engari tetahi tino piri ona ko Patuone. Ko Patuone te mana whakahirahira kei roto i te rohe i Hokianga whakapau karakia. Tena pe, take tena i nui ai te ingoa Hongi i roto i nga iwi o te tonga, na te mea, nana, nona te ingoa e mohiotia whanuitia ana i roto i a Waikato, i roto i a Te Arawa, i roto i a Hauraki. Ahakoa tae noa ki a Ngāti Porou. Ka hoki mai i Ingarangi, ā, ki te rapu utu o ētahi o ngā mahi kino i utaina ki runga i a Ngāpuhi. Tōmua ko Mokoia, ā, he ara tēnei ko Te Mokoia i roto i a Te Arawa, ko Mokoia tēnei ki ki roto i Tāmaki Makaurau, ā, me mau inaina. E hia noa atu te tinitini o te hanga i mate i reira, he korenga nō rātou E mōhio ki tēnei me te pū. Nā, ka tīmata rātou te puhipuhi, he kete nō te weriweri o aua pū rākau, e waenga tonu i te hanga e noho ana, e piri ana i roto i te pā, ka papohoro atu rātou, ka patupatua haeretia. Muri mai tērā, ka haere ake ki te tōtara. Ā, ko te tōtara te wāhi i noho ai a Te Hinaki. Ā, ko Te Hinaki. te rangatira Māori o Hauraki i tūtaki ki a Hongi, ā, nōna, nō rātou tahi i te kāinga o Te Mātenga i Mea Poihākena. Nā ka mea atu a Hongi, ā, ki a, ki a Hina, Kei hoki koe ki te kāinga, ki te whakariterite i ō tāngata ahau e haere ake ana ki te rapu utu mō ngā mahi kikino utaina mai e koutou ki ōku mātua. Nā, ka inoia mai e Hīnaki kia kaua a Hongi he heke ki te toa, ēngari ko Māro kē tana ngākau. Nā, nō muri mai tērā, ka haere atu a Hongi ki te pakanga ki roto i a Waikato. Ka mutu, ka tae ake a Hongi, ā, ka tūtaki atu a Hongi ki tana hoa haere ko Pōroa. Ko Pōroa te ariki o Te Rarawa. Nā, rāua tahi me Tihia noa atu ka haere ake ki roto i a Waikato mā te awa i Waipā. Ka pau te hia rānei marama, e toru pē marama o rātou e kerikeri ana i aua koki. I aua huringa i roto i te awa kia oa ai te waka. Nā, ka tae ake ki reira, ki te pā tino rongonui rawa atu, ko Mātakitaki. Nā, koia tērā te pā i tū ai te whawhai waenga tonu i a Hongi, me ōna hoa haere i roto i a Ngāpuhi. ā, ko te tokorua ngā rangatira nunui i akona e mātou i roto i a Ngā Puhi i tū ki te ārahi i a Waikato, ko Te Kanawa me Te Wherowhero. Ka mutu, ā, mahi nui kia tae ai tērā pā. Ka, ka rere te wehi, ka rere te, te mataku, te aue i roto i te, i roto i te, te mātotoru o Waikato. Nā, ka putuputu tō rātou takoto, nā, he mea takahi e rātou anō, ka, kotihia rānei ō rātou ka mate. Kīhai a Te Wherowhero i, i oma, kīhai i papahoro. He tino toa a Te Wherowhero. Na, ka tatari mai. He hiahia nōna me pēhea rānei a Ngāpuhi e whakaokiokingia ai kia kore ai rātou e tino kamakama, nē? Na, ka mate āwai atu rānei tētahi o ngā mārohirohi i te taha o Te Wherowhero, na, ka peke mai a Te Wherowhero. Ahakoa te tini o ngā puhi, ā, ka whakamātau rātou ki te patu i a ia, he mea karo e te, e te Wherowhero. Ka pūhia hurakau i taotungia, nā, ka hopukina engari i paheke, nā, ā, tana kanohi katoa he me, he me panipani ki, kia wherowhero ai te, te hanga o tana tinana, ā, ko tana hiako, tana kiri hiako, He mea panipani ki te hinu. Nā, takei tēnā i kī ai e Te Huhu ko tēnā rangatira a Te Herohero he kiripaka. E kore taea. Nā, ka tae mai te rongo ki a Hongi ko Korea Te Wherowhero e mate, kātahi ka pō a Pōroa Ā, ka tono atu ki a Te Kanawa kia houhia te rongo. Nā, koe tērā te wā i houhia ai te rongo i waenga tonu i taua pakanga puano, ā, i a Waikato me Ngāpuhi. Nōna a Hongi Hika i rāwāhi i ngā ringi ka riro mai i a ia he hūtu rino, he pōtae rino, he hāte rino e kapi ana te puku me te poho. Ka mutu, ka mau te karaua rā i tana hāte rino i roto i ana pakanga katoa. Ka tae mai ki te one roa a Tōhe, Taku tupuna a Te Hautaiwa, Te Toki o Te Aupouri, ka tukia te potae o Hongi. Ka hingi i tana mātenga engari kīhai a Te Hautaiwa i āhei ki te whakamate i a Hongi Hika. Nā ko Te Hautaiwa kē te mea ka mate i te mutunga. Hei tā ngā wheinga tawhito i roto i a Ngāpuhi tērā ingoa tīmata mai i Hawaiki. E hia rānei whakataukī mō Ngāpuhi? Ko Ngāpuhi Taniwha Rau, ko Ngāpuhi Waewaeroa, ko Ngāpuhi Te Āewa, ko Ngāpuhi Kōhao Rau. Ēngari i te wā i tino nui ai tērā īngoa a Ngāpuhi ka horapa haere, tīmata mai te wā i a Hongi. Ā, ko Hongi he tangata ka tae ake ki tō kāinga. Āpōpō, Whakahuihuitia tātou, ko te tonga tātou āpōpō. Nā, tū mai ētahi pōhouhou ka kī atu, Māua nō tāu haere. Nā, ka kī atu a Hongi, Āpōpō, ka hoki mai ahau. Nā, ka haere ake a Hongi, pēnā horekau rite ana, ka tapahia ngā rekereke o ngā tama tāne, ko kore rātou e taea te korikori, ko kore taea. Hoki anō Hongi, kotahi mano tāngata e rite ana ki te haere.
Te ingoa o te pā, ko Kororipo. Ko Kororipo tōna ingoa whakamutunga, nei ko Kororipo. Engari i te wā o mātou tupuna, ko tōna ingoa ko Te Waha o te Riri. Ko Te Waha o te Riri. Engari ko taua pā e, e Shane, he pā nekeneke, nei? Nei? Mēnā he raru ki reira, ka neke te pā o Te Waha o te Riri. Nē, arā mō te, te noho pūmau ki konei. Noa, ki te tei wāina he anō. Nā te, nā te wā o Hongi ka tahi tēnei ka, ka kororipo. Nā, pērā atu te, te kāinga nei, te kiri kokai, i mua kē tērā ingoa i a Hongi. Āe, āe. Mua kē tērā. Nā Ruatara i tae mai ai a Samuel Marsden ki Aotearoa Niki. Nā, ka whakanohongia ki tētahi kāinga i meinga nei ko Ōhihi, ko Ōihi, nā, kei Rangihoua, kei te takiwā o Te Kerikeri. Nō muri noa nei ka tonoa e Hōngi kia oti i ngā mihingare tētahi tari, tētahi tauranga waka, tētahi kāinga noho pūmau mā rātou ki Te Kerikeri ake. Nā, nō konā i tino pātata i te noho a Hongi me ngā mihingare. Ā, hāunga anō ko ngā mihingare nahe anō, engari he kete nōna mā roto i wā rātou mahi, ka, ka para te huarahi kia tae mai ai ngā kaihokohoko, kia tae mai ai ngā kaipuke, nā, ka riro mai i a Hongi ngā mea e menemenetia nei e ia i roto i ngā ringa o ngā Pākehā. Engari te, tērā pito whenua? He pā anō kei reira? Ā, he, me, me, me, me mōhio tātou i te taha o te awa, nē? Āe. He mahinga ki ngā tahataha, nē? Āe, āe. Nē, ngā tahataha. I te wā e, i ngā pakanga o Hongi, mm. i tāna hokinga mai, nā, ko tērā taha i te wā i mau atu rātou a rātou nei hoa Ridley. Ai, mārika.
Ngā te rātou nei, ngā tutua.
Ai, ai.
Kai ngā, ngā, ko ngā parau he me mau ki reira, nē? Ai, ai.
I karangahia he hui mō Ngāpuhi, te hui tahi mō taua take. Ō, kohetengia ia, ō, aha te take? Ia nga Ngāpuhi nei, Ngāpuhi. Kia ora Ngāpuhi. Kōhao rau. Ō, āe. Arero rau.
Āe, āe.
Tētahi mea pouri ki ahau nō roto i te aranga mai o ngā tau komekome me ngā whakataunga Nawe Treaty, kua, kua, kua mehemehe haere te ingoa o Hongi. Engari, mō mātou ake te hanga e tino mōhio ana ki te hītori o te nōta o Te Tai Tokerau. Āe, pēnā e kōrero ana koe mō te kapa o ngā rangatira, i te wā ka tau mai ai ngā Pākehā, ngā Mihingare, te pū, te whakapono, horekau he rangatira hei rite i a Hongi. Ka mutu, ka. Ka tono atu a, a me a Hamuera, Matenga, te matenga, ka tono atu a te matenga, E Hongi, ko koe hei kingi mo Aotearoa. A me atu a Hongi, E kore ahau e tu hei kingi, ta te mea ka whai mai te kato i ahau ina mure te riri. Hoki mai ki te hau kainga taka ki te kapu O tōku ake ringa, he nanati, he nanati, he nanati. Te tikanga o tēnā kōrero, ina whakaeke tātou ki te kāinga o te hoariri, whai katoa mai ana. Engari hoki mai ki te kāinga, he pū anō tō tēnā kāinga, he reo anō tō tēnā kāinga, e kore ahau e tukuna kia tū hei Kīngi. Ka mutu ka tae ake ki Te Araa, ki Te Arawa. Take o Ngāpuhi i haere ai ki reira, ko Te Paeoterangi ka mate. Hei tā Tūhourangi, he mea tinihanga rātou, he mea akiaki e rātou e te, e te Rauparaha. Nā, he tino kōrero rongonui tēnei. Ka inoi atu te ao kapurangi. te wahine a Te Wera Hauraki, kia kaua tana iwi a Patupatua kia mate. Kātahi a Te Wera Hauraki ka pātai atu ki a Te Koki ki ētahi rangatira kē atu, kīhai i tika tana haere ki a Hongi. Kātahi ka haere atu ki a Hongi, he kitenga nō Hongi kua oti kē te kaupapa i a koe, engari i muri taku tuara. Kātahi ka kī atu ki a Te Wera Hake, E ki a Te Wera Hauraki, E Wera, ka hoki anō tāua ki te rākau mangamanga, ko koe anō kē te mea ka wera i taku rākau, i taku tao. Kīhai Te Wera Hauraki i hoki mai ki te kāinga. Ko Hongi ka whānau mai ki te rohe i Kaikohe, ki Pākinga. Otirā ko te wā i mate ai a Hongi, koia te wā i hoki a ia ki Whangaroa. He karanga nō tana māmā, a Tuhikura, kia, kia rapua he utu, kia ngakia te mate, mō ngā mahi kikino i uta ana ki runga i tana pāpā. Ka mate tana pāpā, ko te karani pāpā o Hongi ko Tahapango. Nā, ka mate, ka mutu Ka mahia kinongia ai, mahia pokangia ai ngā hui, ngā kōiwi. Ko te wāhi i waiho ai aua kōiwi ko Taratara. Ka mutu, ko Tahapango, ka, ōna wheua, ōna kara, ōna kōiwi, ka tūkinotia, Nā, ka hoki atu a Hongi ki Whangoro. Ko te hanga nā rātou, ā, ngā kōiwi tūkino ko Ngāti Pou. Ko Ngāti Pou hara i a Ngāpuhi. Ko Ngāti Pou nō roto i a Waikato, i a Tainui. Otirā, roa anō rātou e noho ana i konei. Nā, ka arumia e Hongi ko Ngāti Pou. Nā, ka mau rātou ki Mangamuka. Kua tiketike te rā. Ka unu e Hōngi tana kākahu rino, tae ka pūhia mai e Maratea. Ko Maratea nō Te Roroa. Whai pānga ana noki ki a Ngāti Pou. Nā, tēnei wā, ka papahoro atu, ka oma atu a Ngāti Pou, ka noho rawa atu ki Waimamaku. Engari ko te kōrero i homai ki ahau mai i ō mātou mātua pēnā i a Himi Tau, i a Mauri Marsden mā, ā, i pau katoa Ngāti Pou, kihai tō rātou mana whenua i toe. Ka mutu ka taotūngia a Hōni. Ka ako hoki a Hōni ki tana pā, ko te ingoa tana pā ko Whare Rā. Ko Whare Rā. kei te rohe i Pupuke. Whakahemohemo ana mō te ono, whitu, waru, e hia rānei marama me te wiriwiri hoki o te noho o te whānau, o te iwi, he mataku nō rātou, ka mate a Hongi, ka tino mura rawa atu te riri. Ka mura te te ahi ne. A ka haere mai a Patuone ki te whakamarire, ki te whakamahuru i nga tāngata e whai pānga ana ki a Hōngi. Kātahi ka mate a Hōngi. Ko te wāhi i mate ai a Hongi, ehara ko Pinea. Ko Pinea he wāhi i noho ai a Hongi, engari ko tāku i akona ai, ko te wāhi i mate ai a Hongi, ko tana pā, ko Whare rā, engari he me, he me neke ki waho i te pā. He korenga nōna e pai kia mate ki roto ake i te pā kei tahuna muri mai i a ia. Ā, ko Māhoe te ingoa o te wāhi i hemo ai a Hongi. Otirā, i mua atu i te matenga o tō tātou mea, hautupua a Hongi, nāna te ōhākī ki tana iwi. Hei muri i ahau ngā mihingare atawhaingia. Tauawhitia te prakimete, te kāmura, te kaihokohoko. Pātau, ko te kotiwhero. Tauria, kāore ōna hokohoko. He patupatu, kia mōkaitia ai te whenua kia morehutia ai a Ngāpuhi. Nāna tērā ōhākī ki tana whānau. Ka tū te uhunga, te tangihanga, ka haere mai A Pōroa, te ariki, mai i a Te Rarawa. Nā Pōroa tēnei harihari i uta ki runga i te tūpāpaku e takoto mai ana rā ko Hōngi. Hanga tō pā, hanga tō pā. Ka mate Hongi whakatikitiki. Ko Hōngi Urenui, ko Hōngi Ureroa, ko Hōngi Whakatangihanga e. Pūtātara, pūtātara, tangi ana a Kota ko te pīpī ki Tauri i raro e. Ko te harihari tērā me he poroporoaki noke mō te rongo me te nui. Te maruwehi, maru tuna i a Hongi Hika.
Me penei pea nei. To matou here o Ngati Rehia kia hongi. He maha nga here kia aia mai a matou. Engari te here totika ki wa matou, ki wa raua nei karani a Hongi, tona papa ko Te Hotete, na ko Aufa raua ko Whakaria ne. A to matou tupuna a Tareha, ko tona papa ko Toko, ko tona mama ko Te Perenga, na ko taua rarangi ano. No reira he mokopuna raua tahi, na Aufa. He kopu puta tahi ne. Ae, ae.
Pēhea te hāhi e whai mana, e whai tikanga i roto i te ao Māori? Me pēhea e kōrero ai te hāhi ki te ngākau o te tangata? Kaua e tāria kia raru rāno te tangata. Nō rerekē te ao. Ki te kore e whai tikanga te hāhi, he aha kē te pai o te hāhi?